Munuň bilen bir hatarda, ýokary okuw jaýlarynda okaýan talyplar üçin psihologiýa ugruna degişli birnäçe eser taýynlady. Olaryň içinde Ynsan nämedir soragyna jogap gözleýän Şahsyýetiň psihologiýasy eseri okyjylar tarapyndan iň köp üns çekiji kitaplaryndan biri hökmünde garalýar. Bu eserinde Baýram Basarow ynsanda şahsyýetiň ortaýa çykmasyna kömek etýän häsiýetleri we bunuň garşysynda bolsa käbir hasletleriň ynsan şahsyýetini gizleýändigini orta goýýar. Bu we meňzeş netijelere barmak üçin-de Ýewropanyň öňde gelen psihologiýa alymlarynyň pikirlerinden peýdalanýar. Baýram Basarow, Şahsyýetiň psihologiýasy. Adamzadyň öz taryhy ösüşiniň dowamynda ýüzbe-ýüz bolan meseleleriň iň çylşyrymlarynyň biri adamyň tebigatyna akyl ýetirmek bolsa gerek. Bu ugurda amala aşyrylan agtaryşlaryň esaslandyrylan taglymatlaryň ummasyzlygyna garamazdan, sowala takyk jogap şu günki güne deňiç ýoklugyna galýar. Baýram Basarowa görä, adamyň tebigatyna tebigatyna düşünmekde esasy kynçylyk biziň ählimiziň aramyzda örän köp aýry başgalygyň barlygy bilen baglanyşyklydyr. Adamlar diňe bir özleriniň daşky keşbi boýunça däl, eýsem örän çylşyrymly, öňünden çaklamasy kyn özüni alyp baryşlary boýunça tapawutlanýarlar. Şahsyýetiň psihologiýasynyň esasy bir maksady adamlara durmuşdan ýokary kanagatlanma almana kömek etmekdir. Nazaryýatçy we tejribe derňewleri ösdürmegi dowam edip köp saýy personaklaryň Bu günki güne durmuş kynçylyklaryny ýeňip geçmegiň ýollarynyň has netijeli strategiýasyny agtarmak bilen meşgul bolýarlar. Bu ugurdaky gazanymlaryň hatarynda psihoterapiýanyň täze görnüşleri, dürli öwrediji programmalary we adamlara özlerinde özlerinde bar oňyn mümkinçilikleri açmagyna mümkinçilik berýän psihososial gurşawdaky özgertmeler görkezmek bolýar. Bu ugurdaky derňewler şahsyýeti döredijilikli özgertmek nazaryýetiniň tejribe esaslandyrylmasy boýunja hyzmat edýär. Psihologiýanyň özbaşdak ylym hökmünde döreýşi resmi jähetden bir sekiz ýüz ýetmiş dokuzynjy ýyl hasaplanýar. Bu ýylda Wilglem Munt Leipsidig Germaniýadaky psihiki hadysalaryny tejribe öwrenmek üçin ilkinji tejribehanasyny, ýagny laboratoriýasyny esaslandyrýar. Mundan soňraky ýyllarda psihologiýa güýçli ösüş döwrüni başdan geçirýär. Ylmy derňewleri meýilleşdirmäge we tejribe maglumatlaryny düşündirmäne mümkinçilik berýän köp sanly dürli konseptual modelleri işlenip düzüldi. Psihologiýanyň häzirki zaman ylmyna ymykly goşulmanyň düýpli jähetleriniň biri onuň adamyň şahsyýetini öwrenmegidir. Şahsyýet ylmy psihologiki jähetden eksmermental ekspermental tejribe esasynda öwrenilmäne degişlidir. Emma käbir psihologlar boýunça şahsyýeti tejribe tarapdan derňemeklik onuň has içgin, gös-göni kabul edilmeýän mazmunyny ýüze çykaryp bilmeýär diýen pikiri ýönlendirýär. Olaryň pikiriçe, şahsyýet edil çeper edebiýatdaky ýaly onuň maksat goýulmalaryny, kynçylygy ýeňip geçmelerini, öz-özüňi kämilleşdirmegi görnüşindäki öwrenilmelerdir. Şahsyýetiň ylmy öwrenişigiň başlangyjy on dokuzynjy asyryň ahyryna, ýigriminji asyryň başlaryna gabat gelýär. Şahsyýetiň ylmy öwrenişlerinde ýokarda agzalan bahalandyryşly kesgitlenmek kabul edilen däldir. Ylmy şahsyýetnama personakiýa şahsyýetiň gowy ýa-da erbetligi bilen gyzyklanman, onuň obýektiw gurluşyny açyp görkezmäne ymtylýar. Başgaça aýdanyňda, bu ýerde şahsyýetiň öwrenilişi etiki-filozofiki häsiýetlerde bolýar. Adamyň psihologik durkuna göz ýetirmek, düşünmek üçin birnäçe usulyýet derejedäki sowallara belli bir mazmunda ykrar ediji ýa-da inkär ediji häsiýetde jogap bermeli bolýar. Baýram Basarowa görä, adamyň tebigatyna düşünmekde aşakdaky dört ulgam dörediji düzgünlere daýanylýar. Birinjisi, sebäpli dörediliş we onuň garşysynda azat we erkin dörediliş. Ikinjisi, rasionallyk, pähime eýermek, ýa-da onuň garşysynda irrasionallyk, pähimsizlik ýerleşýär. Üçünji görnüş, holizm, ýagny bütewilik we onuň garşysynda elementlilik görnüşi. Dördünjisi bolsa, Bedeniň daşky gurşaw bilen döredilişi ýa-da onuň garşysynda gurşaw arkaly dörediliş bolup aýdyp geçýär. Birinji dörediliş, erkinlik ýa-da sebäpli döredilmeklik, bu adamyň özüni alyp barşynyň, psihologik durmuşynyň, adamyň öz erkin maksat goýmaklygy we oňa ýetmekligi görnüşinde gurulýandygyna ýa-da onuň belli bir beden fiziologik ýa-da goýulan kesgitli talaplar esasynda döreýändigini, dolusynda gapma-garşylyk pikiriniň ýöredilişi bolup orta çykýar. Ikinjisi, rasionallyk ýa-da irrasionallyk pikiridir. Bu adamyň özüni alyp barşynyň akyl ýetiriş hadysalaryna tabynlykda hereket edýändigini, dolandyrylýanlygyny ýa-da bu hereketlenişde dolandyryşda aýgytly roluň akyl ýetirişiň gapma-garşylygy bolan meýillere degişlidigini görkezýär. Üçünji dörediliş pikiri, holizm, bütewilik ýa-da elementlilikde, psihologlaryň biri, Melden döwlüp alnan bir bölejik hem Meldir, Ýagyş gurçugynyň ýolunam bir bölegi hem gurçukdyr, emma adamyň bir bölegi adam däldir diýip belleýär. Bu söz Basarowa görä adalatly bir sözdür. Bu görüş ynsany bir we bütewi hasaplaýan görüşdir. Dördünji dörediliş görüşi bolsa ynsanyň bedeniň durky bilen döredilişi ýa-da gurşaw arkaly döredilişi hasaplanýar. Bu düşünjeleriň gapma-garşylygy şahsyýetiň psihologik durkunyň döremeginde dogabitdi aýratynlyklaryň ýa-da şahsyýetiň daşky gurşawynyň aýgytlaýjy rol oýnaýandygyny aýdyňlaşdyrmakdadyr. Baýram Basarowa görä, takyk derňewde tassyklanmaýan şahsyýet taglymatlary kem-kemden ulanyşdan galýar. Takyk derňewiň keminden iki sany uly ähmiýet bardyr. Birinjiden, takyk derňew ýalňyş diýlen zady kabul etmeýär. Beýle diýildigi takyk derňewe taglymatda göz öňünde tutulýan pikirler tassyk goýança birnäçe gezek gaýtadan geçirilmek mümkinçiligi özünde saklaýar. Ikinjiden, eger-de birnäçe gezek gaýtalanmagyna garamazdan, derňewiň netijesinde gapma-garşylykly maglumatlar alynýan bolsa, onda takyk derňew adamyň özüni alyp barşyny, ony kemala getirmegi has takyk beýan etmek mümkinçiligini özünde saklamana dowam etmekde. Şahsyýetiň derňewinden hem iň bir başlangyç we elýeter derňew usuly syn etmek. usulydyr. Bu usul guramaçylyksyz we ýa gözegçilikli syn etmäge bölünýär. Basarowa görä, standartlaşdyrmak bilen bir hatarda kada laýyklygy anyklamak hem möhüm bolup durýar. Dürli testlere degişlilikde olaryň ol ýa-da beýleki adamlar tarapyndan ýüze çykarylmaly jogap prosentlerini aýdyňlaşdyrýar. Basarowa görä, Froýduň psihoanalitigi dört sany özbaşdak kesimi özünde jemleýän ulgamdyr. Birinjiden, bu psihikanyň we şahsyýetiň özbaşdak, has çuňňur esaslandyrýan taglymatydyr. Bu şahsyýetiň logiki taýdan gapma-garşylyksyz düzülen şahsyýetiniň taglymatydyr. Ikinjiden, bu ruhuň

Örän gymmatly klinikli synaglaryň uly möçberini ulanylýandyr. Dördünjisi, ol şahsyýetiň psihiki bozulmalarynyň bejermeginiň kämil original usullarydyr. Aňladylmaýan psihanyň mazmuny adamyň düş görmelerinde, simwoliki hareketlerinde, sözde ýalňyşmalarynda we beýlekilerde ýüze çykyp bilýär. Bularyň ählisi Froýd tarapyndan id, ego we superegoda şekillendigi aýdylýar. It, bu dogabitdi jyns seksual mazmunly aňlanlanmaýan häsiýetdäki adamyň meýlidir. It öz mazmuny boýunça adamyň beýleki dogabitdi iýmek, içmek, uýky we şoňa meňzeş ýaly biologiki meýilleri bilen baglanyşyklydyr. It öz hereketlenişinde gaýra goýulmasyz kanagatlandyrylmagyna we onuň netijesinde dartgynlylygyň aradan aýrylmagyna tabynlykda başlaýar. Başgaça aýdanyňda, ol diňe lezzet almaklyk düzgünine tabyn bolýar. Ikinjisi egodyr. Ego idden bölünip aýrylmak netijesinde ýüze çykyp, ol alynylýan gurluş höküminde idi sosial talaplara laýyklykda ýüze çykarmaga ugrukdyrýar we ony jemgyýet bilen belli bir derejede ylalaşdyrýar. Öz hereketlenişinde duýma, kabul ediş, pikirlenme ýaly akyl ýetiriş hadysalaryna daýanyp, it hakykaty laýyklykda düzgünli bolmasyny talap edýär. Üçünjisi bolsa superegodyr. Superego jemgyýetde ýaşamak üçin adam jemgyýetde kabul edilen kada normalaryny çäklendirmeklere tabyn bolup hereket etmeli bolýar, superego bu jemgyýetiň ahlak düzgün kadalaryny adamyň psihikasynyň ornaşdyrylyp toplanmagydyr, superego dogabitdi däldir. Ol üç, bäş ýaş çaganyň nämäniň gowy, nämäniň erbetdigini göz ýetirip başlamagy bilen ýüze çykýar. Ilki-ilkiler superego çagada ullaryň garyş-garyşmagy laýyklykda ýüze çykyp başlaýar. Çaga ata-enesiniň makullaýjak özüni alyp baryjy sizler ýüze çykarýar. Superego bu manyda iki mazmuna aýrylýar. Birinjisi, wyždan, ikinjisi, ego, ideal ego. Wyždan, Çagada ata-enäniň oňa düzgün bozýanlygy üçin temmi bermeklik esasynda kemala gelýär. Ego ideal bolsa tersine çaganyň gazanýan üstünliklerini ata-enäniň ulularyň höweslendirmesinden kemala gelýär. Ýakyn çag psihologlaryndan Erikson öz taglymatyndaky psihososial ösüşi döwürlerini Froýdun, Aral, Onal we beýleki döwrlerine laýyklaýyp, onuň üstesine irki kämillik, orta kämillik, giçki kämillik ýaly ösüş döwürlerini hem goşýar. Edil Froýd ýaly Erikson hem psihikada ösüş döwrüni çaganyň uly adama hökman geçirmelidigini we onuň döwrüniň yzygiderliliginiň üýtgewsizdigini nygtaýar. Eriksonyň pikiriçe, her bir ösüş döwründe daşky gurşaw çaganyň psihikasyna mundan öňdäki döwürde seredeniňde has ýokarlandyrmagyny talap goýýar. Bu bolsa konflikt, ýagny bir gapma-garşylyk döretýär. Eriksona görä, çagalykda üç döwür gaty ullakan ähmiýete eýedir. Bular çaganyň özüne ynanjy, özbaşdaklygy we ugurtapyjylygy. diýip atlandyrylýar. Bularyň tersi bolsa, çaganyň özüne ynanmamasy, aşa utangaç bolmasy we günäkärlik duýgusy bilen ulalmasydyr. Birinjisi özüne ynanç meselesidir. Erikson birinji üç döwri umumylykda çaganyň oýun döwri diýip atlandyrýar. Bu döwür onuň şahsyýetiniň galan bütin döwürler üçin kesgitli ähmiýetini nygtaýar. Çaganyň birinji ýylynyň dowamynda gazanýan psihologik häsiýeti özüňe göwniýetijilik, özüňe ynamlylyk diýip atlandyrylýar. Çaganyň ikinji çagy özbaşdaklyk ýa-da onuň garşysy utanç, utangaçlyk. Bu ýerde çaganyň özbaşdaklyga ymtylyşy Froýduň Aral döwrüniň dowamyna laýyklyk bolup, ol çagada döreýän muskul güýjüniň artmagy, hereketleniş has giň göwrüme eýe bolmaklygy bilen baglanyşykly döreýär. Eger ata-eneler zeruri psihologik düşbüligi ýatdan çykaryp, çaganyň özbaşdaklyga ymtylyşyny goldasalar, onda bu psihososial krizis çagada durmuşyň esasy ulgamynda pähimli özbaşdaklygyň döremegine ýol açyp biler. Üçünjisi bolsa ugurtapyjylyk ýa-da onuň tersi bolan günäkärlik duýgusy. Bu psikososial krizis köp derejede munuň öňüsyrasyndakyha meňzeşdir. Üç, alty ýaş döwri çaganyň dil özleşdirişiniň düýpli grammatiki kämilliginiň başlamagy, rolly oýunlara girişmegi we beýleki bilim branşlarynyň kemala gelmegi oňa özbaşdak iş döredişlerine dalaş edip başlamagyna mümkinçilik berýär. Eriksene görä, ynsanyň sekiz döwri bolup, olaryň üçi çagalykda, galan bäşi bolsa ýaşlyk we garrylykda ortaýa çykýar. Bular zähmetsöýerlik, öz-özüňe ýetýän bolmak, içginlik, öndürijilik, ego-birleşme, ýagny ynsanyň özüni tanamasydyr. Ýaşlykda we Garrylykda bularyň tersi ýany garşysy bolan häsiýetler bolsa ynsanyň özüne kembaha saýmasy, durmuşda öz ýerini tapyp bilmezligi, ýekelik ýa-da ýalňyzlyk we dördünjisi durgunuklyk, bäşinjisi bolsa ökünç we ahmyr döwri diýip atlandyrylýar. Bir önjeki bölümde çagalykda üç döwri saýdygymyz döwrüň yzyndan dördünji döwür geler. Muňa Erikson zähmetsöýerlik ýa-da munuň tersi bolan özüňi kembaha saýmak diýip aýdar. Bu dördünji çagda bu çaganyň bilim, başarnyk endikleriniň kem-kemden ösmegi netijesinde ol öz töweregindäkileriň zähmet döredişini özüniň hem başarmalydygyny dogrusyndaky borjuny we ony ullaryň goldamalydygy dogrusynda hukugyny düşünip başlaýar. Bäşinji döwürde bolsa öz-özüňlilik ýa-da bunuň tersine rollaryň garyşmagy ortaýa çykýar. Bu döwürde şahsyýetiň psihologiýasy bilen meşgul bolýan psihologlaryň ählisi diýen ýaly şahsyýetiň öz-özünelik häsiýetine uly ähmiýet berýär. Bu ýerde adam birbada atasynyň ogly, futbol komandasynyň agzasy, öz okuw ýa-da zähmet toparynyň işini başarýan ýaly birnäçe rollary özünde jemläp başlaýar. Altynjy çag bolsa içginlikdir. Onuň garşysynda bolsa ýekelik bardyr. Eriksen bu ýaş döwrüňki irki kämillik döwri diýip atlandyrýar. Onuň pikiriçe, ösýän şahsyýetde hut şu döwürde sosial durmuş hem-de jynsy mazmunda bir jynsyň beýleki bir adamyň beýleki adamyň içginligini döretýär. Içginlik diňe bir beýlekä hormat ýa-da jyns söýgüsini geçirmek däl-de, eýsem, bir adamyň öz-özüneligini ikinji bir adamyň öz-özlügine geçirmek bolup orta çykýar. Ýedinji döwür öndürijilik dönemidir. Munuň garşysyndäki dönem bolsa durgunlyk dönemidir. Eriksonyň bu döwri orta kämillik diýip atlandyrýar. Bu döwürde adam özüniň durmuşyndaky esas borçlarynyň birini anlamly bolýar. Bu borç geljek nesliň hem-de jemgyýetiň gelejek ýagdaýyny oňaýly, bagtly bolmak üçin öz elýeter goşandyny goşmak borjudyr. Sekizinji dönem bolsa Ego birleşmek ýa-da onuň garşysynda ökünçli ahmyrly döwür diýip atlandyrylýar. Garrylyk döwründe adamyň güýç-kuwwaty, akyl döredijilik ukyplary tebigy ýagdaýda peselýär. Şonuň üçin bu döwürde adamyň öz pikir duýgusyny geçmez, geçmişini ýatlamasyna we tebigatyna gönükdirilýär. Öz üstüne borç alyp, ony hem amal edip ýaşaýan adamlar özüniň esasy işi beýleki adamlar bilen gatnaşygy we beýleki ugurdaky özüni onuň gazanmagy we egonyň töweregindäki jemläp, özüni kanagatlandyran bir egoýy döretmek bolýar. Şahsyýetiň taglymatynyň dispozision ugry iki sany esasy pikiriň töwereginde jemlenýär. Olaryň birinde şahsyýet dürli ýagdaýda birmeňzeş özüni alyp barmaga ýykgyn etmekliginiň giň mümkinçiligini özünde saklaýar diýen pikirdir. Başgaça aýdanyňda, şahsyýet özüni alyp barşynda durnukly sypatlary özünde jemläp, bu durnuklylygy ol wagtyň, wakalaryň, tejribeleriň üýtgemekligine garamazdan şol bir meňzeşlikde ýüze çykarýar. Bu ugurdaky ikinji bir pikir, dünýäde iki sany birmeňzeş şahsyýet ýokdur. Adamlar bir-birlerinden öz gaýtalanmaz indiwidual aýratynlyklary boýunça tapawutlanýarlar diýen mazmundyr. Elbetde, bu pikir täzelik däldir, çünki şahsyýeti öwrenmeklige gönükdirilen islendik taglymat şahsyýetiň gaýtalanmaýan mazmundadygyny ilkbaşdan ykrar etmek bilen ortaýa çykýar. Şahsyýetiň sypaty bu durnukly adamyň dürli ýagdaýlarda özüni nähili alyp barjakdygyny öňünden kesgitlemäge mümkinçilik berýän jemleýji häsiýetdir. Gysgaça aýdylanda, şahsyýet taglymaty, bir mazmunly däldir. Çünki şahsyýetiň gurluşy onuň durnukly sypatlary bilen bir hatarda kognitiw akyl ýetiriş, motiwasion hadysalaryny-da göz öňünde tutmak bilen ortaya çykýar. Baýram Basarowa görä, psihologiýanyň şahsyýetde esasy ýüze çykarmaly zady daşky täsirler bilen özüni alyp baryş reaksiýasynyň funksional gatnaşygyna nämäniň sebäp bolýandygyny anyklamakdan ybaratdyr. Başgaça aýdanyňda, ylmy psihologiýada adamyň synalýan hereketleriniň we olaryň mundan beýleki netijeleriniň arasyndaky baglanyşygy öwrenmekdir. Adamlar özleriniň edýän hereketlerine akyl ýetirmek arkaly özleriniň hususy özlerini alyp baryşlaryna täsir edip bilýärler. Şeýlelikde, öz-özüňi dolandyrmak wezipeleri döredilýär we köplenç töweregindäkileriň täsirleri bilen bu goldanylýar. Dil üsti we nusga döretmek reprezentasiýasy arkaly biz gelejekde özümiz alyp baryş üçin ugrukdyryjy bolup hyzmat etjek tejribämizi ýatda saklaýarys we onary gaýtadan dikeldýäris. Simwollary ulanyp bilmek ukybymyzy ulanyp biz hakykata ýüz tutmazdan özümiziň meselelerimizi çözüp bileris. Şeýlelik hem Şeýle bilen hem öz hereketlerimiziň netijesine göz ýetirip, özümizi alyp barşymyzy ýagdaýa laýyklykda üýtgedip gurup bileris. Baýram Basarowa görä, meniň gurluşyny deňeýän ugra psiholog ugur diýip hasaplanýar. Men, real men, dinamik men, fantastik men we ideal men diýlip dörde aýrylýar. Real men, adamyň özüni hakyky bolşy ýaly aňlamasydyr. Dinamik men, adamyň özünde döretjek, özünde görjek bolup ymtylýan psihiki sypatlarynyň obrazydyr. Fantastik men, ähli zatlar ertekidäki ýaly mümkin bolanda adamyň özünde görjek bolýan häsiýetleriniň obrazydyr. Ideal men bolsa, adamyň ahlak normlarynyň nukdaýnazarynda özünde döretjek bolýan obrazydyr. Şahsyýetiň ösüşiniň hereketlendiriji güýçleri bu meseläniň çözlüşi şahsyýetiň jemgyýetçilik, filozofiki, medeni we ebedi taýdan öwrenilişine laýyklykda tapawutlanyp bilýär. Bu umumylyk şahsyýeti ösüşiniň çeşmesine haýsydyr gapma-garşylygy bilen baglanyşdyryp bolýar. Gysgaça aýdylanda, häzirkizaman şahsyýet psihologiýasy Ylmy ders bolmak bilen, adamyň tebigaty dogrusyndaky anyk tejribede tassyklanýan taglymatlara öwrülýär. Biziň ol ýa-da beýleki hereketlerimiziň esasynda durýan sebäpleri anyklamak näçe gyzykly hem bolsa, biz şol bir wagtda kimdir biri özümizi alyp barşymyzy obýektiw häslendirmekçi bolsa garşylyk görkezýär. Netijede, psihologiýanyň hut özünde hem şahsyýeti obýektiwleşdirmek prosesine belli bir garaşlylyk bardyr.